قوم دا لیڈر کیا جا ہونا چاہیے پوری دنیا دے وچ تساں مختلف بکس کو پڑھ کے دیکھو کہ لیڈر کیا جا ہونا چاہیے لیڈر دے وچ ایٹ اے ٹائم بہت ساری خوبیاں ہونی چاہیے سب تو پہلے تو کونیسٹ ہونا چاہیے یعنی پرلے درجے دا ایماندار ہوئے مساوات ہوے اندے کنے بعد لیڈر جڑے ہے وہ بہادر ہوے بزدل نہ ہوے اور اکوں لوگوں دیا خامیاں کڈن دی عادت نہ ہوے وہ لوگوں دے ایب تلاش نہ کرے اور لوگوں دیا اچھائیاں تے انہوں دی تعریف کرے لیڈر دے ٹاپک دے

شاپنگ مال دے وچ شاپنگ کریندے ودے ہن یا اچانک ہی اوندے میاں دی نگاہ پئی کہ ہک سفید ریش بزرگ ہے جیڑا کہ مال دے وچ ودے اون جلدی دے نال دوڑا اور آ کرانگی بڑا مؤدب طریقے نال اون استاد صاحب کو ملا اون کہ استاد جی میں تہاڈا ایک نالائق شاگرد ہاں استاد صاحب نے بڑی حیرانگی ظاہر کی تھی اون کہ یار میں کوئی یاد نہیں آندا کہ تو کیڑے دور دے وچ میرے کول پڑھدا رہ گیا ہیں

اوہاں کے استاد جی توکوں یاد ہوسی کہ ہک دفعہ فلانا جیڑے کلاس دا لڑکا ہائی جیڑا امیر ہائی اون دی گھڑی آئی بڑی خوبصورت جیڑے اون دا پیو امریکہ چو گھن کے آیا آئی تے میں کو وہ گھڑی بہوں زیادہ پسند آئی آئی تے میں وہ گھڑی چوری کر گھری آئی استاد محترم تھوڑی دیر دے بعد تھوڑے کو لو لڑکا گیا تے اون ون کرانگی شکایت کیتی کہ میری گھڑی چوری تھی گئی ہے تو استاد صاحب انہیں تساں فرمایا ہائی کہ پوری کلاس دی میں تلاشی گھنساں تے جیندے کول گھڑی نکلسی میں ایں لڑکے کوں واپس کر ݙیساں۔ اوں ویلے استاد محترم آہدے جی جی بالکل اے کہانی میکوں یاد آ گئی اے۔ اچھا لڑکا آہدے کہ سر اوں ݙیہاڑے تساں میݙا ہک پردہ رکھا ہئی اوہ پردے دی وجہ توں اڄ میں کامیاب انسان ہاں اور میں ایں دنیا دے وچ ٻہوں ترقی کیتی اے۔

استاد جی تساں تلاشی کیتی آئی میری جیب دے وچوں گھڑی کڈھ کے تے اس توں بعد تساں اوں لڑکے کوں واپس کر ڈتی آئی استاد جی اوں نی توں بعد میں اج تک چوری نی کیتی تہاڈا میرے تے احسان ہے کہ تساں میرا ناں نائی کیتا میکوں لڑکاں دے سامنے شرمندگی توں بچا گھدا آئی۔ اچھا اوں والے استاد نے حیرانگی ظاہر کیتی اوں آکھیا اچھا تے او لڑکا توں آویں جی میکوں وی اج پتہ لگدا پے اوں کو استاد جی تھاکوں کیویں اج پتہ لگدا پے تاں استاد صاحب انہاں نے فرمایا کہ جیڑھے ویلے میں تساں سارے لڑکاں دی اکھیں تے پٹی بدھی اوں والے میں اپنی اکھیں تے وی پٹی بدھی ہوئی ہئی تاکہ میڈی نگاہ دے وچ وی او لڑکا گر نہ ونجے اے ہے دوستو ویژن اے ہے لیڈر دی خوبی کہ لوگاں دے عیب تلاش کرن دی بجائے لوگاں دے عیباں تے پردہ پاتا ونجے سارے کول کیا تھیندا ہے او اس دے عیب کڈی ودا ہے او اس دے عیب کڈی ودا ہے او اس دیاں برائیاں گلیندا ودا ہے او اس دیاں برائیاں گلیندا ودا ہے

ضرور شیئر کرے سو تے سارے چینل کوں وی ضرور سبسکرائب کرے سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ